Ýüpek köýneklerini altyn derilerine çalyşmak isläme. Alam. Kara gözüm. Sen kör ahyry. Kakajan. Men gözümde utarlar açar. Numa senem bilmersin kaka. Defet. Defet. Allah'ın yazgıdından

aýdym aýdylyp durka Öle ýeňim ýökünmese gorluk

Oglum, men saňa ak ýürekden pata berýän. Amal seňki. Sag bol atam. Müň ýaşaň. şert edip bildiň. Kabula iberip, gyzyňy şol gedaýa bermäge. Bilip goý, janyň çyksa-da, Şu günüň özünde gyzyň lagmana gelip, agramy pul bilen satyn alyp, maňa Eziz hana heleý bolar. Bir gün özüňem jähennem bol, meň gapymdan beren duzym gara gytap. Ah sen rehimsiz haýyn! Men bütin ömrümi namaz okap, gör kimi alkyş aýdypdyryn. Men saňa tüýs ýürekden ynandym. Hemmesi puç boldy, puç! Sen, hakykatdanam, rehimsiz han ekeniň. Zeleli ýok, zeleli ýok. Sen indi meň göz ýaşymy görmersiň. Sen nejis dönük, men seň hanyň itden beter ýigrenýän. Bar onam barda aýt, bar! Belki saňa söýünç berer. Ýöne sen bir zady unutmagyn, meň häzirki çekýän gam-gussalam seňem başyňdan iner. Paryk güm bol! Güm bol! Hoş geldiňiz meň balalarym. Geliň, geliň, geliň.

Balam, gel hany bir tanyşaly. Seniň adyň näme? Amal. Amal? Tüweleme, tüweleme. Oňat adyň bar eken. Oglum, sen geçen gezek Kabula geleňde rus ilçihanasyna baryp, Bu wraçlaryň gürrüňi. Aý, men, Saýyp. Çekinme-de aýdyber. Aýdyber. Saýyp, bütin çarwadar ömrümde owudy ruslardan başga ýekeje-de hekim görmedim. Diňe rus togtary öz ýoldaşlary bilen biziň obamyzda bolup gitdiler. Olar biziň üçin köp iş etdiler, emma hiç şyhat soramadylar. Döwletgeldiň Garaköl guzujyk hem uly ýagalmakdan boýun gaçyrdy. Saadat hanym siziň obaňyzda boldumy? Seni surata düşürenem şoldy. Hawa, soltaýyn. Indi näme üçin seniň rus ilçihanasyna baryp, rus wraçlaryny gözländigiňi men düşünýän. Adamlar. Ak göwünli adamlar öwünýärler. Biz seniň ak ýürek gülüň üçin, päk göwnüň üçin seniň gelniňi döwletiň hasabyna, mugtuna bejerek. Ak göwünli adamlar. Kapunda da bardyr. Sultanyň sen mertebäni hiç haçan kemsitme. Hiç haçan, hiç kim ýanyna öz mertebäni kemsitme. Düşünikmi? Saýyp, döwründe ilkinji we ahyrky gezekdir. Mundan beýläk hiç haçan gaýtalanmaz. Ine, bu hem bolýar.

Ýagdaýyňyz gowy diýibidin sen oglan. Wah, menem diýýänim şo-da. Birahat bolmaň. Siziň üçin, yslam üçin mükminler iň soňky damja ganlarynam gysganmazlar.

Galan işi özüm bilen. Koca gürleş. Pulum gözümü yok. Ne açı olsa.

Sizi düşünmek örän kyn-ow, professor Şneýder. Örän kyn. Jenap Abdulla, terapewtleri hirurgy hudaý hasap etmeklik aňsat. Köze göz düşen ýaly şyp gara tegmil görýäňmi? Bir synanyň şu wagt. Ine. Hany şoňa bir el ýygrjak bolup synanyşyp gör. Häzir syrkawyň gözleri owadan. Edil aýna ýaly ýaldyrdap dur. Her bir öýlenjek adam üçin hem göräýmäge ýaramly. Hat-da tebigy bolmadyk şol ýaldyrama o gyzy örän mylakatly görkezýär. A bagyşlaň weli, hirurgyň eliniň şu gözelligi bozaýmagy. mümkin. Men size düşünýän jenap professor. Siz adamkärçilikli adam. Siziň o gyza kömek edesiňiz gelýär. Ýöne şeýle ýagdaýda eger-de biz o gyzy yzyna lagmana dolabertsek, meň pikirimçe, Muň özem has adamkärçilikli boldy. Siz akyla sygmajak zat teklip edýäňiz. Doktor. Günüň ahyry jenap Fathrulla. Men o gyzyň ykbalyna, galyberse-de öz adyma, Töwekgelçilik edip biljek däl. Onsoňam bir zada düşüniň. Keselhanaň abraýy, şöhraty meň işimiň şowlugyna bagly. A bir kör gyz üçin töwekgelçilik etmek näme gerek, jenap professor? Belki siziň aýdýanlaryňyz dogrudyr? Elbetde, munuň özi Amal üçin hatarly iş, ýöne. Häzirlikçe belki şeýledir. O näme üçin häzirlikçe? O näme üçin belki? Bagyşlaň weli, o gyz gutarnykly derňeldi ahyry. Ýok, babanyň gyzy yzyna gaýtmady. Giriň. Getir. Näme boldy oglum? Men Dawut Saýyp bilen gürleşmek isleýän. Ha, gel, gel. Doktor Saýyp, şul adamyň amaly operasiýa etmegini men isleýänok. Ony amalyň ýanyna goýbermäň. Kuhnada seň hiç kim göwnüňe degenok gerek? Ýok, Seýik. Olar meni oňat naharlaýarlar. Bar, sen öz işiň bilen boluber. Amalyň göwnüne degmäge biz hiç kime ýol bermeris. Nedir agam, sen diýdere howsalanma. Entek operasiýa edip boljakmy, boljak dälmi, o-da belli däl. Amalyň şu durşuna yzyna gaýdaýmaga ahmal. Yzyna, Hawa. Lagmana ne? Dawut Saýk söz beripdi ahyryn. Sabyr etmek gerek, oglum. Bu zatlar birden ediläýmeýär. Seňem bagtyň açylar. Bar, arkaýyn gidiber. Bolýar. Bar. Diýme onda. Yrkawy terapewtik bölüme geçirmeli bolýarlar. Professor, sizden haýyş. Syrkawy birneme kuwwatlandyryň. Nämeler bolsa soň görüberis. Başlan Meň nahar wagtym boldy. Men Kabul myhmanhanasynda amerikan wraçy miss Mel bilen duşmaly. Biz siziň bilen bu hakda soň gürrüňdeş bolarys, jenap professor.

Mürze Dawuthan diýilýän siz bolmalymy? Göreňzokmy? Görýän özüne. Görýän bolsaňyz, Mürze Dawuthan diýilýän-ä men bolmaly. Dawuthan bolsaňyz, onda eşidiň. Men lagmandan geldim. Maňa Beşer molla diýýärler. Beşer molla diýilýän bolsaňyz, onda siz Allatagalanyň ýerdäki wekili bolmalydyr. Hut şeýle. Allatagalanyň ýerdäki wekili, aýdyp oturyň. Aýtsam, amalyň gözüne operasiýa etmek bilen siz yslamyň köküne palt urýaňyz. Adamlaryň Allatagala bolan ynamyna şübhe döredýäňiz. Allatagala bolan ynam yslamyň diregidir. Biz ruhanylar bolsa şo diregiň goragçylarydyrys. Eger biz bolmasak, o direg bir wagt pytrap ýykylardy. Bagbanyň gyzynyň gözüni açmak bilen siz şo diregi yralaýmagyňyz mümkin. Ýeri, siziň ýitirýän zadyňyz näme? Hemme zady ýitirýän. Sogapylaryň hormatyny Taňrynyň ýerdäki öýi bolan metjitden gelýän ähli girdejini ýitirýär. Barsa-da men ýalňyz Taňrynyň Özüne aýandyr. Hemmesi şol. Ýöne şo gyza operasiýa etmekden boýun towlan wrajyň baýragyny Eziz han ýetirer. Baý bu, şeý diýseňiz-dä. Men özüme galsa, Taňrynyň garşysyna giden ol ysnady hut şu ellerim bilen. Oda taşlardim. Siz özüňizi biynjalyk etmeli bolmazmykaňyz diýip gynanýan. Siz şeýle pikir etýäňizmi? Onda-da berk ynanýan. Men ruhanylryň sowetine arza ýazaryn. Ýazaňyzda näme? Elbetde siz her hili zat edip bilersiňiz. Emma munuň hiç hili gymmaty bolmaz. Siziň bu dilluşygyňyza hiç kes ýol bermez. O nähili dilluşyk? Kim bilen? Kimiň garşysyna? Yslamyň garşysyna. Allatagalanyň garşysyna. Siziň başga aýtjak zadyňyz barmy? Men başga aýtjak zadym ýok. Ýöne mümkin bolsa aýdyň. Sizde Şneder diýen, Şneýder diýen professor barmy?

Duşuşygymyzy nahar wagty näçe etdiňizle? Sizi birnäçe sagat ir görmekçi boldum. Oh, minnetdar. Siziň ol Julýettaňyzmy? Haýsy? Amal. A, Amal. Amal. Bilýän emir. Men Lagman obasynda ajaýyp dostum. Bir gedaý gyz üçin olaň abraýyny hem mertebesini çökdürmäge men wyždanymy tutup bilýän. Diýmek, biçäre gyzjagaz mekirlik bilen edilýän işleň pydasy bolmalyda? Misis Meldi. Gelin şu gedaýy kidi ýatdan çykaraýyn. Maman, men aýdanlaryň hemmesini ýatdan çykaraýyn. Men siziň o gyz hakda oýlanmagyňyzy islämok. Ýok. Ýok. Men beli işirip biljek däl.

Ol uruş, ol ýaşaýyş. Hawa, ol uruş, o ýaşaýyş. Ýöne siz ol işlerden has ýokaryk galyňda haýyr iş ediň.

Seýit. Eger siz lagmanda bolan bolsaňyz, professor Şneýder bilen siziň özüňiz hem ylalaşardyňyz. Siz şeýle pikir edýäňizmi? Hawa, Seýit. Bagmanyň kör gyzyna paraz etmek bilen, Siz öňe, ösüşe bolan ýekeje gadamym bolup bilmersiňiz. Bir derek zady ýaňrama. Okean aňyrsyndan genial adam bolup gelendirin öýtme. Men beýledirini öýdemok. Onsoň o gyzy operasiýa etmek bilen, oň betbagtçylygyny artdyrjaklygymyz barada men Şnaýder bilen ylalaşýan. Professor Şneider oňa hatarly hem gowgaly iş diýýär. Gowgaly. Gowgaly iş? Hatarly hem gowgaly iş? Hawa, Said. Eziz han, enem Beşer molla ýaly adamlar Owganystanyň duşmanlary. Biz ýyla galakdygymyza-da, Şneýder tetelli spesialistlere-de mejbur bolmagymyza diňe şolar gün häkär. Alo, hawa men. Kim gepleýär? A, Najip Said. Salam, salam gadyrdan. Nähili ýagdaýlaryňyz? Oňa begendirer-begendirer, bu gürrüňi näme? A? Eziz hanyň gyzy? Ýok, men-ä Eziz hanyň gyzyny göremok bärde. Beşer molla pelsepe kakýar diýýäňizmi? Goý kaksyn! Seýit, Seýit oguýy keselhanada. Näme? Keselhanada. Keselhana-da howasaý. Ol ýerine Amalyň ýanyna baraýan mäller-dä. Ondan her zada garaşmak bolar. Ol sestra bilen Amalyň ýanyna gitdi. Baryň, professor, baryň! Alo, Najyp saýyp! Najyp saýyp, Eýilhanyň gyzy bizde. Hawa-hawa. Ýok-ýok, tolgunmaň, tolgunmaň, arkaýyn boluň. Bolýa, sag boluň. Eý, gadyrdan, siz bir zady bilip goýuň. Bardy-geldi bagbanyň gyzyna bir bolmaty iş bolaýsa, öz başyňyz bilen jogap berersiňiz. Meň aýtjak bolan zatlaryma düşündiňizmi? Sizin ýalňyşyňyzyň aňyrsynda Akýanyň aňyrsynyň eli bar. Biz owgan ahyry. Galyp etse de Fırat. Adamlar ak gök bilen ynanýan päk wujdanly Fıratçylary. Öz Watanelimizin ynamyny ödemesek, öz hoşdanymyzy sary melguna satsak, onda biz deýjek bolarys. Biz şeýle didilli adamlary ýigrenmelidir. Sen halka bolan söýgiňizi subut etjekdiňizi, hemen päk ruh bilen işläp,

Ol aglapdyr. Eziz hanyň gyzy wraçlaryň ony operasiýa etmekden boýun towýandygyny, ýüz dönderýändigini aýdypdyr. Bu zatlary oňa diňe Gazymy aýdyp biler.

Essaý. Siz kimiň buýrugyny ýerine ýetirmeli? Men ýalňyşypdyryn. Meň günäm ötgün. Siziň ýalňyşyňyzyň Gülokanyň et bagçynyň üstünden eltäýmesin. Bardygeldi bagbanyň yzyna bir bolmady iş bolaýsa, öz başyňyz bilen jogap berersiňiz.

Näme üçindigini özümem düşünemok, emma weli, şol gara maňlaýy gyzy örän gowy görýän. Şol gyzyň ykbaly meni diýseň biynjalyk edýär. Lagmanyň adamlarynyň mister Şneýderi müň dollarlyk gymmat haly bilen haýdan-haý sylagamaklary sizi geň galdyrmaýarmyka? Onuň şol gelşiksiz görellesine eýermeklerini Hudaý görkezmesin-dä hernä. Işiňiz rowaç bolsun, miss Melbi. Haly. Müň dollarlyk haly. Gör, nähili ýaramaz iş. Ýör, muňa näme diýersiň-ä? Men şeýle bolarymkana öýdýädim-dä. Ynsanyň ömri üçin, onuň bagty üçin göreşmek milletine garamazdan her bir wrazyň mukaddes borjy ahyry. Mis Melbi. Päk ýürekli Mis Melbi. Men size guwanýaryn. Salam, salam. Operasiýadan halaja bir netijesini berermikan öýdýän. Ýöne welin, men size dogrymy aýtmandyryn. Operasiýa örän çylşyrymly. Ýöne operasiýa etmek üçin men gynansagam, meň wagtym ýok. O näme üçin? Söýgi watandan gyzdan habar geldi, ejem syrkaw. Telegram iberipdirler. Hanym, sowet adamlarynyň adamkärçiligi. Onuň päk wyždanlylygy, onuň rehimdarlygy bütin dünýä belli. Ot betbagt gyzy operasiýa etmän gitmeklige siziň ýüregiňiz ygtyýar berer öýdemok. Onsoňam siziň Hindistanda görkezen ussatlygyňyz diýsene. Siz diňe bir Hindistana gerek däl ahyry. Siz o ýerde gör nähili ajap işler etdiňiz. O nähili ajap işmiş. Meň bar eden zadym Öz Watanymda maňa öwreden zatlar ahyry. Hanym, siz menden on ýaş kiçisiňiz. Şeýle dälmi? Ine men has saklanyp görýäňizmi? Men her hili masgaraçylyga döz gelmäge taýyn. Ýöne amaly siz operasiýa sömür bolýar. Eger şeýtseňiz men saklanyň düýbüne ýatmaga taýyn. Niçik?

Muny palata äkisiň. Ine şeýle kärdeşler. Sowet dostlarymyzyň bize bolan oňat gatnaşygyndan peýdalanyp, ýaňky gyzyň ykbalyny çözmek üçin, Doktor Saadat hanymy çagyrdym. Siz operasiýa hatarly diýip aýdypdyňyz, şeýlemi? Haýp! Syrkawyň gözleri almaz ýaly ýyldyraýyp dur. Säher çagynyň Damjak ýaly örän arassa hem-de dury. Gan sazlaşykly urýar. Hany siz maňa aýdyň, şolarda jan barmy ýa-da ýok? Belkem şeýle bolmagy mümkin, hanym. Ýöne ondan ne peýda? Syrkawyň gözlerinde Torly bardalyň barlygyna, çöken gatynyň barlygyna hiç bir çöklegem bilmez. Olar tutsaň bar. Ýeri bar şeýle ekende. Ahyrky netije siz näme teklip edip bilýärsiňiz? Operasiýa. Ol şowly bolar diýip umyt edýän. Operasiýa şowly bolar diýip umyt edýäňizmi ýa hökman şowly bolarmy? Ol hirurgyň ussatlygyna bagly. Diňe şoňamy? Ýok, diňe şoňa däl, jenap Şneýder. Oň päk ýürekliligine-de bagly. Men biderek eretegökde çögelip biljekdäl han. Men şu operasiýany etmekden boýun gaçyrýan. Han, men sizi gözläp bütin howly söküp çykdym. Sizi soramadyk adamlar galmady. Meniň amalymy haýp bolup etsene. Rahatlan. Rahatlan oglum. Sen gam çekme. Sen başyňy belent tut. Biz söweşsek ýeňilmeli däldiris. Ak göwünli adamlaň işi elmydam rowaç bolýandyr. Sen Mürze Dawut han, men galýan. Ýöne meň sizden haýyştym bar. Meň adymdan ezime telegram iberiň. Aýdyň han.

Sen Nesiriň iň owadan, iň heýretli, iň batyr ýigidi. Senem öz gözleň bilen görersiň. Biziň edýän haýyr-işlerimizi Alla tagala hut özi asmandan görüp dur ahyry. Görseňizem görençleri nähili owadan. Heýiňizi gylçan berýän bolarmyş. Gabak galdyrdy.

Tüýs ýürek gülsün ýylyňyzy gysmaga rugsat etsin. Howlukmaň. Howlukmaň doktor. Gan damarynyň içine urotrofin dermanyny etmeli. Kellesine buzly rezin haltany goýmaly. Gan basyny çalt-çalt barlap durmaly. Düşnükli. Syrkawy palata gider. Keşik.

Maňamy? Size. Näme üçin? Tigile. Tigile. Men siziň ýanyňyza. Hut Allah tagalamyň özi berdi. Bu monjuklar gaty gymmat bahalydyr. Olar dakynmak size nesip etsin. Menä size düşünemok. Allah sizi bagtly etmek isleýär. Sag boluň. Emma goňy mahal bolmaz. Siz eýsem, bagbanyň yzyna kömek etmek isleýäňizokmy? Ony jebri-jepalardan dyndarmak isläňizokmy? Işimsiz, hiç hili gyzyl aýalyňyň gözüni açmajakdygyna düşüneňizokmy? Amalyň gözleri hiç haçan açylmaz. Şoň üçinem Ony bu dünýäň jebirinden dyndarmak gerek. Goý görsün. Öz ejesiniň ýanyna gitsin. Mulýa. Ýöne ony nädip etmeli häzir, häzir. Häzir. Häzir hala. Hemme kişi. Gowy, gowy, kagdan ýetim.

Tel bägüller bilen gaçyň. Umyt edem. Bägüller gowy görerdi. Bolýa. Men senden çyk göreyim. Sesiye. Men bilen. Aman eden kömek üçin. Allah seni gözden tanmaz.

Şeýle boluň. Köp sag bol. Kärdeşler men siz Zülfiýe hanyma Amalyň gözündäki daňyny sezdirmekçi. Hanym. Maňa elbetde. Elbetde saňa. Şu beýni tolgunmak mäne gerek. Elbetde saňa. Sen muňa mynasypsyň. Kärdeşler.

Men seni gutlaýan. Taňry ýalkasyn. Sen açylan magtyňa çyn ýürekden begenýän. Bagtly bol.

Otur ahyryn. Saňa öýdäkiler gara diýýär. Gülşen! Gülşen! Tur onda men ugradaýyn, tur! Tur hany! Gülşen! Hanym! Sen näme üçin meni ugradýaň? Men siziň hemme. Gülşen. Gaharlanma welin, hanym. Ine, Mediriň toýundan soň. Bilýänmi? Asmandan hem ýerden aldy diýen. Meniň ýoguna ýanmasam. Oý, meň ýüregim dowzah oduna ýanyp kül bolsun.

Ýüregim agzymdan çykyp barýar. Ýa-da baraly pursatda ony öz elim bilen. Ýok, ýok. Ony ejiziň damak ganyna öz elim urmaýyn.

Meniň söýýän, söýýän. Meniň sen söýýän. Balam. Bu bolýan zatlar Allaň emri bilen bolýandyr. Gel men seniň bagryňa basaýyn. Men seň bagtly maňlaýyňdan.